Gözleri açyldy, Ynha, sen näme fedakärlik etdiň? Sen borçly däl halky şeýdip çagyryş etmäne. Ýöne, sen hemme zady riske alýaň, çagyryş etýäň. Alyşer dogan goşulýar, çagyryş etýär. Şöhrat dogan gelýär, çagyryş etýär. Ortada pikir, hä, sizi diňleýän adam şol elli sekiz adam diňläp otyr-da. Elli sekiz adam, olaram ýuwaş-ýuwaş pikirleri açylyşyp başlaýar. Hä, näme etmeli? Ullakan problema bar, Türkmenistandaky şu gytçylygy çözjek bolmaly däl, ony ozat bolmaly diýip pikir etýärler, hä düýeguşyň kellesini ýere sokyşýarlar, ony görmeli däller. Şerik şoň üçin wiza etdiler, aslynda wiza bolmagynyň özi, na Ýewrosoýuzyň içinde wiza ýokdur, bez wiza öz arasynda gezýärler. Wiza etmek ýurdy garyplaşdyrmak. Bular ýurt garyplaşsa garyplaşsyn, ýöne Türkmenistandan daşyna adam çykyp bilmesin, gözleri açylmasyn, oýanmasyn. Näçe kän adam çykyp, onsam ýene bir zat-da, Türkiýede-de bir ýarym, iki million adam bar diýer-ä, men şoňa ynanamok. Näme üçin ynanamok? Bäş-alty million halkymyz bar. Welaýatlaryň üçde biri polny ýaňy doglan bäbekden ýetmiş-segsen ýaşlara çenli çykyp gaýtmalylar. Ýöne indi ýene bir atda bäş ýüz-alty ýüz müň adam ortaça bardyr diýen. Indi onuň nälekleriň? Şu bäş ýüz-alty ýüz müň adam diýmek bäş million halky bar bolsa, şoň ýigrimi ýaş bilen agramy kyrk ýaş-elli ýaş arasynda iş, güýç. döwlete girdeji getirip biljek, döwlete peýda degjek adamlar, iş güýç daşary ýurtda. Bäş ýüz, alty ýüz müň adam krizisli situasiýa, iň soňky nätdigiň bir krasnyý liniýa diýerä. Biz şoňa geldi, Türkmenistan bir zat saklamaly, daşary ýurda çyksa gözleri açylýar. Biz islesek islemesek üç ýyldan, bäş ýyldan biz barmala, biz barsak hem biz başga adam. Şoň üçin halk içinden çykmasyn hatda näme etdiler ilk başda wiza goýdular hä wizanam alyp başladylar ondan soň indi wiza almak üçin bir kefil görkezmeli şo görkezen kefiliň on million meselem iki müň manat girdejisi bolmaly özüm pikir etdim meň pulum bar jübimde men wiza almana pulum bar wiza pul bar biledim almana pulum bar maňa kefil näme gerek. Hatda migrasiýaň öz kanunynyň haýsy maddasynda ýazylmyşa özüm okap gördüm, Türkmenistanyň her bir raýaty on sekiz ýaşyny geçen özbaşdak islendik ýurduna isle iş, isle syýahat gitmäne haky bar. Ozal kefil maňa näme gerek bir men garantda durýan diýmeli. On on millionam girdejim bar şony görkezmeli. Ony näme etýärler? Kyndan kyn şert döredeli adyny çykmasyn. Onsoňam Türkmenistan ýene bir zatda dogrudyr, bir kanun çykýan bolsa, şoň almaly wizýatkasy bar-a, şoň bahasy galýandyr. Prostoý primer aýdaýyn, öň iň arzan ştraf gaýlarda pod znakdy, şu durmasyz ýerde dursaň, jerimesi bäş manatdy. Kökümede töleseň-ä otuz ýedi ýarym müň bolýar, otuz ýedi müň bäş ýüz köne pul-la. Gaýyň özüne-de bäş manat berilýärdi. Ozal görerler diňe her kim padyznak ýazdyrýar padyznak ýazdyrýar hä diýmek ýazdyrýan eken şuny galdyraly ýaňkyny ekzamen etdilerä şu durmasyz ýerde dursaň ekzamene sokýarlar welin gaýlara üç ýüz dört ýüz bäş ýüz manat berýäň bular türkmenistanda her bir çykarylýan we berkidilýän kanuny näme üçin etýärler alýan wizýatkalarynyň bahasyny galdyrmak üçin etýärler. Indi ýene bir zat köp kişi düşünýär. Indi bir bilediň bahasy öňe otuz bäş million şu wagt indi ýigrimi bäş million etdiler. Ýigrimi bäş million diýmegiň özi gdeta bir müň bäş ýüz dollarmy şeýle bolýar. Hökümediň bahasyndan. Sebäbi Türkmen howaýollary hökümediňki. Näme üçin bir müň bäş ýüz dollar üç ýarym sagatlyk aralygy bir müň bäş ýüz dollar hiç kim şony soranok. Gidiş gelşik onsoň şu wagt näme etdiler bir bagažyň ýigrimi bäş kile mut položny sen bileziňde bar bäş kile ruşnoý klad oň daşyndan üç kile bäş kile tapady ýok şo ýigrimi bäşiň üstüne geçeni bir million dört ýüz tölemeli etdiler ýaňky bir million dört ýüz bara tölemäne barýan men özüm arada geçdim. Gün on gün boldy men gelenime, gidip geldim Türkmenistana. Ýaňky ik bir million dört ýüzi nälet törete? Kassa töläp seň eliňe çek çykaryp berenoklar, şo döwletiň gaznasyna girenok. Ony näme etýärler? Kassada oturan diňe bilediňe özleriniň atmetkasyny etýärler, bir ruçkajyk bilen seni kompýuterdenem geçirenoklar, saňa çegem berenoklar. Diňe posadyçny talona, posadyçny talon, şoňa bileti alyp gidip ýaňky bagaž kabul etýände görkezýäň ony ýaňky ýüzündäki goly görýä, hä boldy seň bagažyň, öz juwsyny işleýäler, Türkmenistanda kanun işlänok, näme üçin işlänok, Türkmenistanda çykarylýan kanunlar iki tüýsli, şo bir kanun, Polisiýa işgärlerine, döwlet ýolbaşçylaryna prokuror, kemde, olara, häkimlere işdänok. Olara diňe zeleny swer, sen berde ýaşyl ýanyp dur. Ýöne haçan halka, diňe halka işletýärler şony. Problema şo taýda bizde. Indi Mydama
Aýdyň. Menden biraz goşulsam. Indi, meniň pikirimçe, bu wizanyň çykan.
Essalamu aleýkum, hormatly watandaşlar! Bilşiňiz ýaly, ýakynda Ženewada Birleşen Milletler Guramasynyň konferensiýasy geçirildi. Şol konferensiýa Türkmenistandan delegatlar gatnaşdy. Birleşen Milletler Guramasynyň komissiýasy wiza barada şu delegatlara sorag berende Wepa Hajyýew şeýle jogap berdi, ýagny Türkmenistan bilen Türkiýe döwletiniň arasyndaky girizilen wiza şertnamasy diňe halkyň bähbidi üçin işleýär, halkyň halkyň bähbidine şo ýollar goýuldy, amala aşyryldy diýip düşündirýär. Şol berlen jogapdan Birleşen Milletler Guramasynyň komissiýasy şeýle hem halkymyz hem kanagatlananok. Sebäbi iş ýüzünde görşümiz ýaly, ol zatlar ýalan bolup durýar häzirki ýagdaýda. Näme üçin? Sebäbi ilki bilen belläp geçmegimiz gerek, Türkmenistanyň, ýagny Türkmenistanyň hökümetiniň ýüzlenmegi, haýyş etmegi netijesinde Türkiýe döwleti bilen Türkmenistanyň arasynda wiza düzgüni girizildi. Bu birinjiden. Ikinjiden, Bütindünýä ynsan haklary deklarasiýasynda her bir raýat islendik wagt ýurdundan çykyp biler we islendik wagt ýurduna dolanyp gelip biler diýip bellenilýär. Şeýle hem Türkmenistanyň Konstitusiýasynda hem şeýle madda bar. Şolara esaslansak, şol kanunlara-da gapma-garşylyk gelýär. Ýagny adamyň azat hereket ediş ýollary çäklendirilýär. netijede, çäklendirilýär. Ondan başga, Türkmenistanda bu wiza sistemasynyň girizilmegi netijesinde Türkmenistanda öňden pajarlap ösüp oturan korrupsiýanyň üstüne ýene goşmaça goşant goşýar, ýagny badalga berýär. Ondan başga, halkyň hal-ýagdaýy alada edilip edilen bolsa, halkyň hak-hukugy hiç hili bozulmaýan bolsa, näme üçin onda Türkmenistanyň hökümeti daşary ýurda gidip barýan watandaşy çagyryp, baran ýurduňda mass-mediada döwletimizi kritika edip çykyş etýänleriň toparyna goşulma, Kommentariýa ýazma, ýutubda şoň ýaly zatlara seretme, o tiktok efirlere girme diýip adamy o çäklendirýeler. Bul adamyň hak hukugyny bozmak. Adam islänini edip biler. Döwlet ol ugurlarda massmedia bütin dünýä açyk. Hawa, döwletiň adamy şol meselede çäklendirmäne hiç hili haky we esasy ýokdur. Bu türkmen halkynyň hakyny, hukugyny depelemek. Ondan başga, näme üçindir, Orta Aziýanyň beýleki döwletleri Türkiýe bilen arasynda hiç hili wiza düzgüni ýok. Gelip, ala-böle Türkmenistan bilen Türkiýe döwletiniň arasynda wiza düzgünleri, wiza şertleri bar. Näme üçin? Sebäbi türkmen hökümetiniň özüniň haýyş etmegi netijesinde. Ondan başga-da, Haýsy döwletde bar? Sorag, Haýsy döwletde bar? Daşary ýurda çykjak adam döwlet işinde işleýän bir kepil adam tapyp, kepil durar ýaly adam tapyp, notarius üsti bilen şoňa dil haty berip, Hawa, şul gidip barýan adama men kepil geçýärin, görkezilen wagtda yzyna Dolanyp gelmese, jogapkärçilige meni çekip bilersiňiz diýip dilhaty alynýar, onda-da şo kepil geçjek adamyň azyndan döwletden iki müň manat girdeýjisi bolmaly. Şo barada işleýän ýeriniň hasabathanasyndan, ýagny buhgalteriýasyndan hökmany suratda sprawka, ýagny dilhaty eltip bermeli. Hakykatdan hem biz kepil geçýäs, şul adamyň şunça, ýagny iki müň manatdan ýokary girdeýjisi bar diýip. Haýsy döwletde bar? Bul adamlaryň hak bozulmasy däldani eýsem näme diýip at bermeli? Haýsy döwletde bar? Şuma hak hukugy alada etýän ynsanlaryň hak hukugyny alada etýän delegasiýa oba gül ýagjak oba ýalan gürläp otyr. Oba komissiýa kanagatlananok o jogaplar bilen. Şeýlelikde halk hem kanagatlandyrmaýar Türkmenistanyň delegasiýasynyň Birleşen Milletler Guramasynyň konferensiýasynda beren jogaplaryna halk bolup bizem kanagatlanmaýas. Hormatly watandaşlar, aýtjak zatlarym şu zatlar ýene bir gezek belleýin, ýalan maglumat berip gaýtdy Türkmenistanyň delegasiýasy.